Me, me, me par ar brezel a ya c'hoazh er skol. Ya. Ya. An aze gount deomp goude, goude ar brezel, poesh ur brezel o chom er gêr-i. Ah, ya. Ya. Er skol er Rosko amañ, ne? Ket. Ket, me er skol en Angers. Angers? Ya.
Voilà, te zo bet pell, ne? On bet da gentañ kichen Saint-Malo e Dina.

ha deuent ket ken alies ag ar re all. Ar re all a ree ar bac'h-douaroù ha veze lesket da vont aliesoc'h met ar re Baden-Mor veze ket ket lesket gant al lezennoù a vire. Kenkoulz e vije un departamant pe bennak, setu al lezennoù a vire d'an Baden-Mor. Hag abalamour da betra oas bet kaset ken pell eh? Ben, get va, va zud o doa kaset an eno da... Ya.

Setu er Senamzer e klevemp lod e kanañ e kanañ chansonioù les pommes de terre pour les cochons ha les épluchures pour les bretons. Eus e lavarez e kanañ deomp. Setu eno ar Bretoned all, koshoc'hit ome, ha me 'welez petra signifie neuze. Lâret eo petra 'mp hini kanañ aze zo. An añjopari a kar dizhomm emañ ober goap, a c'hoarzhin a ran ar sellet ouzhomp. Setu an dra-se evidomp ni kredapl. ouien ket oa breton. Peogwir amañ tout an dud zo bretoned ouien ket o bretoned memes, ouien ket. An dra-se un tammig em eus bet kontet evel pesked dour dous 'ba 'n ar rivière, ar re ouzon ket petra eo dour sall, n'eus ket gwell james. Me ma vije lakaet ar pesk emañ en dour-stal, eh emeus fall an dour-mañ n'eo ket mat. Lâr-se n'eo ket dour mat. Neuze e welfen ar c'hemm etre dour-stal ha dour-douch. An hini p'en em gavet eno, evel-se 'moa desket ar c'hemm etre an izobretoù na redine ket. Ha me ioa e Barzelonen bretonet ore, hag em boa lavaret d'ar c'hamarad eno pa vezemp o c'hoari ba al leurenn, a-wechou vezemp o chascha war ar gorden, pe ober c'hoariou all, hag e welen oa unan eus an dreneg, un tigread e ano, hag a ioa pokrin, a ioa marteze daou vloaz koz edo, me. Pokrin, hag em boa lavaret d'ean, me ma kanan traou-se, a zo evit ober goap ganeomp-ni. Dayalo a ren, ober gober an oblioù maino. Eh ben, neuze emaint da lakaat da chom a-za. Ma, ma 'z eomp da ziskuti outo. Ni omp ket kapot da ziskuti outo e galleg, peogwir ouzh omp ket galleg a-walc'h da ziskuti outo, me me gadomp da ouarn n'eus manken da da reiñ da da reiñ da gompren dezho. setu e oa bet kaout war-lerc'h. Ya, lavenien, pa, pa duin da, da, da gant an traoù-se dit, grasin din. Ha, ha te, ha me, pa, pa glevin traoù-se a raio sin dit di, an daou. hag, hag an daou hag o skoe gantan. Ya, hag an dousked e-se, hag goude lavaret da dout ar bretouned, ne deu da ket ken d'ober goap hon ni se, gant katigou se. Setu, e, Ar Vretoned en em vodet neuze en-dro d'e mamm-daou evit en em zivenn gant tailhoù dougan hag evit ar friv e oa da neuze. Neuze n'int chomet buan a-za. Setu me neuze eo em eus ret koun neuze c'hwi oan breton dore. Araok ouien get on breton. Katrousik bet ket an eus an dra ganeomp, pa se gwir eo. Tout dud yo bretoned setu ouien ket e oamp oamp disheñvel diouzh re all.